Jiddereen vun eis hei stung wuel schon eng Kéier virun engem ale Gebai oder op enger Plaz mat Spuere ganz wäit aus der Vergaangenheet an huet sech virgestallt wéi d'Mënschen deemols genee do, genee do wou ee selwer grad steet, eng Kéier gelieft a geschafft hunn. Dat ka ganz beweegend sinn. An da kënnt och séier de Gedanken op, aner Generatioune méi wäit an der Zukunft sech iergendwann och eng Kéier un eis erënnere wäerten a probéieren, sech virzestellen, wéi et war zu eiser Zäit oder zu där vun eise Grousselteren ze liewen. Wärend et un Objeten a Gebaier aus der aktueller Zäit natierlech nach net mangelt, ass dat bei den Objete vun eise Grousseltere schonns anescht. A vun de Grouss-Urgrousseltere ginn et oft nach vill manner Spueren. Engersäits ass dat sécher normal, well d'Zäite sech nun eemol veränneren. Mee wa mer wëllen, datt zukünfteg Generatiounen d'Geschicht net just nach iwwer Fotoen erliewe kënnen, dann ass et wichteg, datt mer de Patrimoine och aktiv schützen. Mir liewen nämlech aktuell an enger Zäit, an där extrem vill gebaut, mee och produzéiert a gläichzäiteg och extrem vill ewechgeheit oder ofgerappt gëtt. Dat ass eng reell Bedrohung fir de Patrimoine an dofir freeë mer eis, datt mam virleienden Text soll eng gesetzlech Basis geschaf ginn, fir den Denkmalschutz zu Lëtzebuerg ze verbesseren. Gläichzäiteg soll dëst Gesetz et erlaben, an Zukunft méi systematesch archeologesch Analysen an Ausgruewungen ze maachen, fir iwwerhaapt emol ze entdecken, wéi vill Spueren aus der Vergaangenheet zu Lëtzebuerg nach ze fanne sinn. An och dat ass en Zil, dat mer absolut ënnerstëtzen. Mir deelen also der Majoritéit hir Astellung, datt e Gesetz iwwert de Patrimoine culturel dréngend néideg ass. Mee d'Fro ass awer, ob d'Gesetz an där Form déi haut zum Vott steet, och dat hale kann, wat et versprécht. An do hunn ech awer ganz e bësse meng Zweifel. Ech gesinn hei kee grouse Paradigmewiessel, deen eng breet Protektioun vum Patrimoine wäert assuréiere kënnen, mee éischter en Text mat enger ganzer Rei dach awer Onkloheeten, dee riskéiert ongeplangten Nieweneffekter kënnen ze hunn. Ee vun dësen Nieweneffekter kéint, ech soe kéint, well et ass ze fréi fir dat ze wëssen, eng Hausse vun Immobiliëpräisser sinn, an dat ausgerechent an enger Phas, déi mer als Logementskris bezeechne mussen. Mir däerfe schliisslech net vergiessen, datt mer hei eng Gesetzespropos virleien hunn, déi awer Käschte fir d'Maître d'ouvrage mat sech brénge kënnen, wann et drëms geet archeologesch Ausgruewungen ze finanzéieren. Wien en Terrain bebaue wëll, deen an enger Zone läit, dee bis elo net bebaut ass, esou datt net ausgeschloss ka ginn, datt archeologesch Piècen am Buedem ze fanne sinn, wäert gezwonge sinn, en Deel vun de staatlech ordonéierten Ausgruewungen ze bezuelen. An déi sinn, dat kann ee sech denken, net ëmmer bëlleg. Do kënne gutt a gären e puer honnertdausend Euro zousätzlech fir de Bauhär ufalen, jee no Gréisst vum Terrain. Et ass net unzehuelen, datt dës Käschten einfach vum Gewënn vum Verkeefer ofgezu ginn. Nee, déi wäerte wuel duerch eng Hausse vum Verkafspräis iergendwou awer erëm ausgeglach ginn. Esou eng Dispositioun wäert also grad während enger Logementskris an engem Gesetz ass awer e bësse gefrot. Sollt d'Gesetz gräifen an Zukunft systematesch Ausgruewungen gemaach ginn, wäert de Präis op Neibaute steigen. Dat ass eng mechanesch a logesch Geschicht. Natierlech kann et awer och sinn, datt Zonen, déi fir Ausgruewungen definéiert gëtt, dono esou kleng ass, datt just ganz wéineg Bauprojeten drënner falen, mee da verfeelt d'Gesetz jo awer och erëm iergendwou hiert Zil. Hei si mer der Meenung, datt d'Part, déi de Staat finanzéiert, definitiv gehéicht kéint ginn, well dës Investissementer géifen net nëmme beim Patrimoine, mee wéi gesot och beim Logement hëllefen. En anere Problem, dee mer an dësem Text gesinn, ass deen, datt d'Iwwergangszäit, an där Gebaier aus dem Inventaire klasséiert solle ginn, bei zéng Joer läit. Natierlech ass eis bewosst, datt esou een ëmfaassende Projet net vun haut op muer ëmzesetzen ass. Mee mat enger esou laanger Iwwergangszäit si fir all d'Acteuren um Terrain, a besonnesch fir d'Proprietäre vun Haiser, déi um Inventaire gelëscht sinn, awer nach Onkloerheete verbonnen. Mir hoffen dofir, datt den Dialog mat de Proprietären an och der Zivilgesellschaft wäert gesicht ginn, fir net an enger Situatioun ze endegen, wou d'Leit net wëssen, wat virgeet an d'Gefill hunn, datt éiweg näischt geschitt an da op eemol ganz séier alles iwwert hire Kapp géif ewech entscheet ginn. Et ass e Gefill, et ass net dat, wat um Terrain ëmmer geschitt, mee et ass eppes, wat d'Leit heiansdo spieren. Insgesamt géife mer also dofir och wënschen, datt d'Zivilgesellschaft nach méi breet géif an den Denkmalschutz agebonne ginn. Grad do hu mer nämlech an der Vergaangenheet gesinn, datt et en Thema ass, dat ville Mënschen awer um Häerz läit, wou sech vill Leit aktiv abréngen, wou Associatioune gegrënnt ginn, wou Leit sech engagéiere fir entweder an hirem Duerf oder och national Denkmalschutz no vir ze dreiwen. Leider war dat an der Vergaangenheet, an et huet ee jo ëmmer d'Hoffnung fir d'Zukunft, datt et do besser geet, dach bei grad bei gréissere Projeten ëmmer déi Echangen e bësse limitéiert. Meeschtens goufen Associatiounen an engagéiert Bierger eréischt da gehéiert, wann d'Baupläng schonn all virlouchen an de Bagger gerullt ass, deelweis och well se eréischt dann, wann de roude Punkt do hung, wossten, datt iwwerhaapt eppes géif geschéien. Well dann ass et schich jo och vill méi einfach de Leit ze soen, datt ee si versteet an hir Fuerderungen och novollzéie kéint, während een déi praktesch Ausried huet, datt et elo awer leider schonn ze spéit ass. Dat huet een direkt bei Hand, d'Gemeng huet d'Autorisatioun ginn, näischt méi ze maachen. A grad op de Gemenge wou ee méi no un de Leit ass, kéint een d'Biergerinnen an d'Bierger besser abezéien, mee fir datt d'Gemengen deem wichtege Rôle, deen si dem Gesetz no am Denkmalschutz hunn, och gerecht kënne ginn, brauche se méi Ënnerstëtzung. Wann ech am Rapport liesen, datt et néng verschidde Gemengen am Land ginn, vun deene Sites et Monuments seet, datt de Patrimoine bâti bei der Erstellung vum PAG net convenablement protegéiert ginn ass, da mécht dat mir awer Suergen. Feeler beim Denkmalschutz si schliisslech oft net esou einfach réckgängeg ze maachen. Wann e Gebai bis ofgerappt ass, dann ass et fort. De Staat dierf d'Gemengen do net eleng loossen a muss hinne besser Outill'en an Informatiounen un d'Hand ginn. Oft gi Gebaier, déi klasséiert kéinte ginn, guer net muttwëlleg ofgerappt, mee deelweis och aus Onwëssenheet, well deene Concernéierte guer net bewosst ass, wat se do virun sech stoen haten. Hei brauche mer also méi Sensibiliséierung, an dat souwuel wat d'Proprietäre vun Haiser ugeet, wéi och wat d'Besëtzer vun alen Objete betrëfft, déi iwwert dëst Gesetz jo och besonnesch geschützt kënne ginn. Wann en aalt Gebai dann awer ofgerappt muss ginn, well verpasst gouf et fréi genuch ze klasséieren oder well et net anescht gaangen ass, géife mer eis wënschen, datt een der Fuerderung vum Mouvement patrimonial géif nokommen an en Depot fir al Bauelementer géif an d'Liewe ruffen. Lëtzebuerg huet en extreme Bauschuttproblem a gläichzäiteg sinn eng ganz Rei al Bauelementer einfach vill ze schéin, fir se einfach op den Tipp ze werfen. Steng, Diere, Fënsteren oder aner Materialie kéinte gelagert an an zukünftege Projeten nees verwäert ginn. Circular Economy léisst gréissen. Esou kéint also Material gespuert ginn an d'Verbindung vum neien an ale Materialie kéint interessant nei Bauwierker ervirbréngen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Gesetz ass grouss an ech hat bei wäitem net Zäit, op all Punkten anzegoen. An ech wäert dat och elo mam Rescht vu menger Riedezäit sécher net hikréien. Ech wäert mech dofir just nach op ee weidere Punkt limitéieren. E Punkt, deen awer extrem wichtig ass an och mat bestëmmt, firwat mer de virleienden Text haut net matdroe wäerten an eis enthale wäerten. An zwar geet et hei ëm d'Kontradiktioun tëscht dem Usproch, tëscht dem Usproch e Gesetz geschriwwen ze hunn, wat et de Proprietäre vun denkmalgeschützten Haiser soll erlaben, gewëssen Ännerungen un hiren Haiser virzehuelen, a gläichzäiteg der Definitioun vun der Authentizitéit vun engem Gebai als zentrale Krittär fir seng Protektioun.

Fir sech gekuckt sinn dat zwee luewenswäert Ideeën. Méi wéi d'Valorisatioun duerch d'Adaptatioun an Authentizitéit dono zesumme sollen e stabille gesetzleche Kader bilden, ass mer awer net ganz kloer. Wann ech mer also en aalt denkmalgeschützten Haus kafen, dann hunn ech jo d'Recht Ännerungen un dësem Haus virzuhuelen, wann ech eng Demande dofir maachen. A fir eng Rei Aarbechte kann ech esouguer nach e Subsid kréien. dësem Gesetz no. A wann ech meng Subsiden dann all kritt hunn, da kéint ech eng Demande de déclassement maachen an da wäert bei der Analys vu mengem Dossier zimmlech séier festgestallt ginn, datt mäin Haus d'Krittär vun der Authentizitéit net méi erfëllt. Ech hu jo schliisslech elo massiv Ännerunge konnte maachen an da kéint et nees déclasséiert ginn. Falls deem esou wär, si mer eis, mengen ech, awer all eens, datt eppes net stëmmt. Hei muss a mengen Aen dréngend nach eemol iwwert de Critère vun der Authentizitéit vun engem Gebai nogeduecht ginn. An ass et iwwerhaapt esou wichteg, datt e Gebai wéineg Modifikatiounen erlieft huet? Ee vun de Critèren aus dësem Text, an da kommen ech zum Schluss, Här President, déi e Gesetz zousätzlech zu der Authentizitéit ka schützenswäert maachen, ass ënnert anerem jo och de Fait, datt e Bien ass,

déi mer vun engem neie Gesetz ze erwaarden haten. Ech denken dofir, datt de virleienden Text esou gutt e villäicht op anere Punkten ass an de Kapitelen iwwert de Schutz vu Gebaier nach besser kéint sinn. An dofir wäerte mer eis haut enthalen, well mer och d'Repercussiounen op d'Zukunft nach net kënnen ofschätzen. Ech soen lech Merci.